Forget me not by Natasha Hrahsel. U Zorina'n a rang a rang a Aizawl chhuk tur a tih avang chuan ka nutei pawhin a soisel vak ngam ta lo. A hmel ah erawh a lungawi chiah lo tih a hriat theih thung. In pui pawh lut hmasa lo chuan Doctor a lo biak sa chu kan pan tlang nghal a, min check uluk ngang leh nghal. Ka thi sen thlengin an test a, ultrasound nen rai laia test theih chi zawng zawng chu min test sak vek ni maiin ka hria a. Vahneih thlak deuhin ka taksa ah fel lohna a lo awm hran lova. Ka HB erawh normal ai tlem a hniam deuh. Mihring dam tha pa ngai ah pawh hetiang hi chu a thleng zawk. U Zorina erawh in a mang an pui khawp mai. Railai a damdawi ei tur piah lama vitamins tha tin reng min lei nghal hnur mai. Kan doctor pawh in in nu chu a hrisel tha lutuk alawm. A naupai pawh a la insiam puitling lohna in a hrisel tha lutuk aw. A ti chungin U Zorina chu, Nau chhiat tawh ka lo ni bawk nen a hloh thawn a a reh phah lo va. In a kan let leh hnuah te chuan engmah ka tih ve a phal ta reng reng lo mai. Ka nu leh Remsangi pawhin a tih ang ang khan awm tawp rih mai rawh a zia ve leh mai ang an ti deuh tawp tawh a. An fapa leh unaupa ni bawk hi tihngaihna an hre vak bik lo tih a chiang reng mai. A la nau em a, che tur pawh la awm loh kha. Nui hakin ka ti a, zan mutna a ka dul chu mai mai hi a ching thar chho tan riau mai ni. A hre phang e, a tih sup chuan ka nui tawp. Fa enkawl sual tur chi a ni dawn khawp mai. Zing ka harh rual chuan min lo nuih leh vur vur tawh a, a harh hmasak pawh hian min thawhsan ngai lo reng reng. Morning, ka hmangaih teh u. Ti sup in ka dul chu a chul a chul leh tawh. Chutah, vawh in chu hna lamah kan buai deuh hmel a. Rawn haw tlai i lang min lo ngai viau ang em le? Ka dul chu a la chul heuh heuh a. I fa over tak. Ka lo ti hlak chu a nui mai a. Heti em em hian fa a awt tih ka lo hre lo reng reng. U Zorina hna kal hnuah chuan. Ka nu inchhung plan ho chu ka hre fai mai mai a, Remsangin Felicia a thah pawh an lo let ve leh chiah bawk. In a tawm reng in eng em? Dawrah lo kal ve la, tawm reng ai chuan a nuam zawk ang, a rawn ti ta nulh. Millenium Centre-ah dawr a hawng ve tawh a, a la muk viau lo nangin a mawi tawk chuan a inzar chhuak ve tawh. Ka chak ve reng. Tum reng pawh hi nia ka hning deuh thin ka ti ta sep a, ni chu a lo insiam la, ka u in scooty a phurh che phal awm si lo a, motor kan keng dawn nia a ti ta a, a ni hi chu a zei hawi khawp a, motor khalh thleng hian a thiam vek. Kawr fual ka chawn thleng hnalh ka ha a, ka sam erawh a lum em avangin ka kilh khawm vek. Inhnuaia ka chhuk thlak chuan Remsangi pawh a lo inpeih diam tawh. a nalh leh pek viau mai dawr kan thleng a thawmhnaw a lo dar chhuah belh hnem tawh viau a pui ve sawt lutuk tawh ringawt pheikhawk lam erawh a la in pho chhuak lo deuh a a lo la thleng kim lo deuh a nih hmel ka bul tana ka hmuh chhuah ve leh dawr dang ka ngaihtuah ang MC hi chu mi nawl puiin an panhriah deuh thin a kan thil zawrh hi amahna to bik an ring nghal zel bawk si a fuh dawn lo deuhin ka hria. Titi siam siam pah chuan thawmhnaw chu a rem tha zung zung a. Online a zawrh chhuah tur kha tha la lawk ang aw. Ka lo ha anga min lo laksak zel dawn nia a tih chuan ka lo aw ve mai a. A duh ang tha la nalhin ka laksak thei meuh ang em aw. Thlalak lam lah hi ka zei lo riau leh nghal. Thu la, chho zawng deuhin lak chhoh tih hriat si lovin la rawh aw. A sawi ang chuan ka ti ve zel tho. Kawrfual panga vel hak zawh chuan jeans lam hak leh kan tum a, phone call ka dawn thut avangin kan chawl leh hrih. Aw, U Zorina a lo ni. Engei tih min ngai em? A rawn ti leh ringawt tawh. A nui leh tawh niang, a nui ri ka hre tel thei bawk. Hei, Remsangi dawrah ka kal a. A post tur vel thla kan la ka ti chiah chu a rawn thaw ri hrawk mai. Bawihi, inah awm mai mai turin ka ti lo che em ni? In thunun tum viau mah se a aw chu a ni deuh hrawk tho. Inah awm reng ka ni ngalawm bakah thil hahthlak engmah ka ti lo ka ti let ve zat. I pik hmel zet hian a rawn thaw ri deuh hrawk a. Zawi supin Ka ngaihtuah anga i ngaihtuah ve thin si lo hian min ngaihtuah tir zual che, ti sup in call chu a dah daih. Remsangi phone a rawn rik ve chiah chuan ka mit ka ching sawk a. Ka thil tih ka lo hrilh kher kher chu ka inchhir ta rum rum bawk. Aw u. Ngawt a che, i na tawmtir reng pawh a khawngaihthlak ve alawm. Ka nu pawhin hruai chhuak ve rah u tih kha. Naupai a ni leh nghal. Rilru hrehawm deuh a awmtir a tha lo daih zawk. A ti nghal hlak hlak a. Chutah aw Zorina chuan, Eng nge maw rawn sawi ni? Ka chhawr u kawng lo. I duh leh rawn en rawh, Ziko, i ti mak thei e mai. Rawn kal mul rawh. Ti thatin a dah zui hmak bawk. Zi ko over dan em em hi chu. A ti hluai a, nuam lo ka van ti tak. A thinrim ka ring lo a, a pawi e ka lo hrilh kher kher chu. In thlachawng zet in ka ti sap a, nui ver ver hian. A ho lutuk, a rawn kal dawn a lawm. Mipa t-shirt ho hi ha turin ka duh a, ka motel ah rawn tang hlauh rawh se. A ti daih. A duh dawn a mi? Ka lo ti hau thung. Duh dawnna ang, mahse i awm alawm, i tih chuan a duh hrim hrim. Lo tih tauh khum la maw? A buai chung mai ang. Ka motel atang turin i ti hlauh ang a. Unau ni awm tak pawh an ni. Sumdawn dan reng an thiam mai. U Zorina rawn thlen hma chuan thla kan la leh zung zung a. A rawn thlen lai tak a tih erawh kan duh loh avangin a rawn thlen dawn awma kan hriatah chuan kan indah fel zung zung. Mawhi! Dawr chhunga rawn luh hma hauhin a rawn ti nghal dut. Remzangi nen kan insek nal zeuh a, ka tih tur chu ka hai lo kher mai. Remzang! A nau melh khui khui chuan a ti leh nghut a. Remzangi lah chuan lei a lo chhuah khum zeuh ringawt. Mawhi! Ka hrai haw ang che. Ka melh duh thak lo. A biakna chu hria ang pawhin ka awm duh lo. Melody! A tih tak dûtah chuan ka chah belhna hmang tangkaiin ka mittui ka ti tling leh pam tawh. Ka mit a chak tawk lo nge ni? Thil khawngaihthlak lam chi deuh ka ngaihtuah te hian ka mittui a tling nghal pam thei. Me Bawihi! Beidawng zetin a ti deuh nghut a. Ka mittui a hmuh rual chuan ka hmaah a rawn ṭhu thla nghal rawk rawk bawk. Ka tihpal i ṭha em? Ka ngaihtuah em che vang a nih kha, a ti nghal mawlh mawlh. Hnuai lam bihin ka la ngawi reng a, a tih ngaih nasa lo chuan, I duh chuan dawrah hian i kal fo thei alawm, tih a ti hnuhnawh vel. Min rawn vin vak a nih kha, ka ti sep chu a thaw hak a. Duati, ka vin lo che, ka ngaihtuah em che vang a nih kha, a ti nawi nak. A nih, ka tih pal a nih kha, a thleng nawn tawh lovang, tiin, Thil ei tawh em? a ti tel sup bawk. Ka lu ka thin nar nar rual chuan, Remsang, tun ang chen chen, tinge engmah in la ei loh? A nau melhin a ti nghal hluk a, A ke ka lo chhir dawt rual chuan dam deuh zawk hian, In ril a la ṭam lo a niang maw? a ti tel dut. Remsangi chu a lo nui khur char char a, a insum nasat lutuk na lamah a sen vek tawh. In ei buar phawt ang aw. Min en chuan a ti leh a, kan thil tum chu a fuh chho dawn viauin ka hria. Remzangin a ei tur min chah hnuah thil ei tur chuan kan chhuak zui a, building chhuahsan lovin roof top lamah kan chho ta zawk. Chilli momo leh noodle soup kan chah mai chu min sawi seh ngam tawh chiah si lo, a nui tawi tak reng mai. Kei lah ka rai no vang nge ni? Thei thur leh hmarcha ka chak huam huam reng a. In lamah chuan ka nu a awm nen, ka duh angin ka ei thak ngam lo bawk nen, ka chhuah ve chhunah hi chuan ka duh ang thal ei ka duh. Medical zirlai ve tho ka ni a, ka ngeih loh tur chin chu ka hre viauin ka hria. Ka taksa tana pawi tur khawp chin ei ka tum lo viau bawk. Remsang i ei tur kan pek tir a. Dawr lam pan a kan kal lai chuan. T-shirt vel khu hak sak zuai rawh aw, ka ti dam thlup a, a ding deuh chawt. Ka duh lo. Naupang chhial zet hian a ti ta mai. Thlalak ka ngaina lo T-shirt kha, a ti leh hmuk. Thlalak chu ngaina lo tak a ni, kan inneih ni atang khan ka hre tawh. I hmel a lang dawn hlein em? I taksa chauh a lang dawn lawm? Ti loh zawk ang, a ti deuh tlat. Ni chuan i hnaah let leh mai rawh ka ti ve hmak a, ka kalsan nghal hmak bawk. Min rawn um pha leh rang ang thung. Ngawi rengin dawrah kan in zui lut a, customer thian za ho tih hriat zet an lo awm a. Ui, Pu Zorina! Tleirawl te chuan ti hluaiin an in nek tal tal hlawm. Tum hmuka ka pasal ka en laiin anni chuan an ngaihsan hmel viau. Hei hi nupui kha ni ang, an inhmeh reuh e. Pakhat chuan a thiannu bulah ring zetin a la ti zui. A hrih ruk hnu chuan a nghawk deuh sawk a, thianho zingah hian tiang hi chu an awm leh nawk thin reng a ni. Bawihi, i let tawh dawn mi? Ka lo ti deuh hmak chu hnuai lam bihin a thaw halh a. Chutah rawn hawi chhuak lehin, Remsang, rei ka hman lo a nia. a ti ta nge nge. Remsangi lawm lutuk chu a che nghal zawk zawk. Kha, panga vel bak ngai lo, kan hmet zung zung dawn nia, lo inthlak la, a ti nghal zung zung. Keiin a ruk a nuih ṭut ṭutin tleirawl ho chu thawmhnaw ka lo en pui a, an unau chuan an lo intin mawlh mawlh bawk. Kan customer te chuan scarf pakhat ṭheuh an lei a, an awm khawmuan fe hnuah an chhuak ve ta nge nge. U Zorina rual chuan ka haw ve ta nge nge a, ani pawh hna ah a let leh tawh chuang lo. Kan nupa in zanriah tur kan buatsaih a, bawng sa chu masala chi hrang hrang nena hmet in a fry a, a rimtui lutuk ringawt, ril a ti ṭam vawng vawng thei. Melo, hei ka ṭhiannu te huan kal in fang hma min rawn hawn a, a la thar lam se ei ṭeuh dawn nia, remzang i thei duh ber a ni bawk a, in ei dun dawn nia. Ka nu tlai chhuak rawn haw chuan a rawn ti lut a, Fa Hmatai leh la tuai tha tak tak a rawn haw nual mai e. Remsangi rawn haw in a hmuh chuan a ri nghal tung a, U Zorina nen kan nuih tawp. Zanriah kan kil zo, chanchin thar kan en lai chuan Remsangin choka lamah min kai lut a, Fa Hmatai kha sangam leh acid nen a lo bawl. Ka en ringawt pawhin chil a haw nghal thei. Fang hma tai leh thei hai min tan la thur si hi tiang hian ka pawl thin a, a tui a sin. Ka u hriat lohin ei ang. Tawng ring ngam si lo. Phur zet si chuan a ti a, chair pawt chhuakin kan thut chilh nghal ran. A tui e. Si hliam hliam chuan ka ti a, a thak tui lutuk ringawt. Remsangi pawh a thlan a tla hluam tawh. A tui hi chu hawp lo mai ang, kan pum a nat a hlauhawm. A tinangin a sawitu ber chuan a hawm chak hmel ngang mai. Chi hluam hluama kan lo ei lai chuan U Zorina a rawn lut hnawlh. Thuh rukna hman a awm tawh lo reng reng. Min hauh vak ka rin laiin tui in teuh ang che u, a ti dut a, a chhuak leh nghal. Tih thinrim che chu a hlau ve hle a nih kha. Nui ar a rinrem sangin a ti zui sap a, ka nui tawi tak ringawt. Bawihi, nai nei em? Ka che sek chu a rawn tho nghal hluai a. Zanlaia pel hnai tawh a nih ka ring. Ka ke sa vangin ka muhil hlei thei der lo. Nei hran lo e, ka ke hi a sa that a. Ka tih chuan ka ke chu a zu khawih vat a. Ka puan sin chu hlip in, Lo mu rawh, tuivawitin kan dep dawn nia, a pawi ang em aw? a ti ta sup. A ngaihkhir lo, a ziah ve leh mai ang, mu leh tawh rawh, ti ve mah ila a tho a, chapal a inthawlh nghal sat sat. Thawh gan ve ka tum rual chuan lo mu rawh, a ti sup a. Kawngkhar lam a pan nghal nalh nalh bawk. Reilo te ah chawh tawlh te nen hian a rawn lut leh a, Remsangin nau pawn tura a lei zing ami chu la in tuivawt a lak chuan ka ke a rawn dep nghal mawlh mawlh. Keimah in ka lo ka ti hman trawk. I naupai ai ka pai sak thei si lo che a, hetiang tala puih che ka duh alawm. Nuisuk hian a ti a. Aw, ka pasal ang hi Pathian hian hmeichhia zawng zawng te pe fek rawh se. Hetiang em em a mipa famkim hi an awm leh theih tawh pawh ka ring lo e a. Mutthilh lo tum la, rei tak ka deh sak che chuan i khua sik ka hlau deuh. Hetia ka tih lai hian mutthilh lo tum zawk rawh, a tih chuan A sawi ang chuan ka ti ve mai a, ka chung lam chu puan min rawn sin that thiam nghal sat sat bawk. Chutia ka ke a deh tak ah chuan reilo te ah ka muhil ve ta mai a, ka mu tui khawp mai, mumang ka neih awm pawh ka hre lo. Zingkar chu ka bula u Zorina a lo mu ve tawh lo mial, zingkar ah hian min thawh san hmasa ngai lo asin le, ka hamhaih lek lek zawk mai. In phih fai in in hnuaiah ka chhuk a, sana ka en chu ka zak nawn leh chem chem. Tinge mut hi ka duh sawt em em ni? In pan ni zan lamah i ke sa vangin i mu tha thei lo tih a sawi a, enge an? Ka nu chuan a lo ti nghal thuai. U Zohrena zawk kha a mu tha lo daih zawk dawn sia. A reh vek tawh, ti dam thlupin thawh ka hai a ziah loh hle mai ka ti tel sap bawk. E Pawithi reng reng suh, i mut tam poh leh nang leh i naute hriselna zel a ni mai, inthlaihhrinna tur a awm lo nia, tih tur pawh kan neih chuan loh hi. Nui ver ver a a tih te chuan ka hnuk te hial a ulh dawn mai. Engtin nge hetiang chhung kaw fel lutukah hian ka lawi luh theih zawk le? A mak a ni. Buia pawh kha hna lam an rawn phone thut a, a kai tho hreh che sia, a kal hma ta deuh a nih kha. I harh hun awma a hriat ah a rawn biak tho che chu ka ring. Chuan ka la hrilh lo tak che. Vawiin tlai chu chhungkaw chu eikhawm kan nei dawn a nia. Ka fate hian. Chhungte pawh ni se kan in lo a chaw ei hi an hriah thei sia hetah kan ti dawn a nih hmel. Mahse kan chhungkaw peng kan tam lo va, rawn ei pawn tam viau lo ang. Sa ei chak bik te i neih chuan iu dan i saw hrilh la aw. A ti zui leh mawlh mawlh. Nei hran lo, enge ka lo tih ve ang. Ka sawi awmzia chu bazar te ngai dawn em? Ka lo ti ve thuai a. Dani hian a hneh sawh khawp a, awm mai mai i hreh le, tai lamah lo bawlpui la, lo chet ve chhen kha chu a ngai miah lo a nia. Dawnga fate nula pahnih ngawt an awm bawk a, rawn kal hma turin ka tih kha, a ti a. min biak reng reng hian a tawngkam a tam thlup zel. Hei tak hian ka nu leh pa min ngaihzual tir thin bawk. Chhunah chuan in ka tifai zuai zuai a, chawhnu herah rawng kan bawl tan a, vawksa leh arsa kan siam a, rawtuai kan bai hluah bawk, tlak tlem kan siam bawk a. Ka nei tur siam dan atang chuan mi rawn kal zat tur chu a hriat theih mai. Sawmhnih chu kan chuang lo chiang viau ang. Chungte chu an rawn thleng sap sap hlawm a, kan inneih nia rawn kal ho chu ka hre nual hlawm. Hriat ngai loh leh la hmuh miah loh pawh ka nei. Mi han be lum lam vak chi ka ni lo bawk nen, biak hmasak chu ka hre em em a. Mosual nih hlawh hlau deuh siin thingpuiin duh leh duh loh ka zawt ka zawt deuh tawp. U Ziko hi mak e, ka nu ka zan fanu chuan a rawn ti hliai a. Tinge bizet, a phir pui nu chuan a lo ti nghal zat bawk. Phir an ni tih sawi lo se chuan ka hre kher lo vang, phir in ang lo tak chu ni ve chiang alawm. Nupui a nei ve ta mai hi mawle, chu pawh Aah, kan rin loh leh beisei loh lam mi la ni zui. Ka awm ve reng laia chutiang an sawi chu mak ka ti hman viau a. An nu ber lah in khap a tum tak loh ah chuan an mi zia tur awm ang ka hrethiam mai bawk. Ni ve tho, U Grace-i nen khan an lar hat hman sia. Bz-i a upa zawk chuan nui hak hak in a ti ve leh. Aw mel aw, he inailawi lut hi vannei inti viau lo maw? An duat dawn che sia. Pangngai taka min zawh avang chuan tha takin ka chhang ve mai a, ka nu rawn tawng chhuak ve thungin. Kan vannei daih zawk alawm, Melody hi awm lo se, vawiin kan chhungkaw chu eikhawmnaah pawh hian kan kim lo viau ang. Melody vanga chhungkua inngaih thar leh kan nia, Ani kan mo hi kan van nei daih zawk, a rawn ti a. Ka rilru chuan ka nu chu lawm thu ka hrih nghal mawlh mawlh. Mi sawm pali vel ka ni a, zanin a rawn kal ho zingah tlangval leh pa pawh an awm lo nen, an thlah te ah hmeichhia an tam anih ka ring ve tawp. Zanriah ka nei kham chuan thei ei tur kan chat nghal sawk sawk a. U Zorina pawh a rawn haw tlai bawk nen, a thawmhnaw pawh a la thlak hman lo. Bawihi, i che hnem tawh, thu hahdam tawh rawh. Kan thei eina seng fel ka tum chiah chu U Zorena'n min lo chelh ding chatin min pawt thu leh nghal zat a. Chutah, Bizet, in unau khan va che ve tawh rawh u, a ti zui dut bawk. Bizete te unau chuan U Zorena meuh chu an hnial ngam si lo. Tum luau hian an tho va, kan eina plate vel chu an seng nghal sawk sawk. U Zorina te chhungkua fel vena pakhat chu U Dani leh kan nula dang pakhat te hi chhiah hlawh chhawrin an chhawr lova. Remsangi pawhin engkim a tul chuan a hman chang apiangin a ti ve mai thin. He ina mo nih nuam ka tih tluk zetin U Dani te pawhin he ina hnathawk nih nuam an tih ngei ka ring. Ziko, mo te hi duat lutuk tur an ni ngai lo. An in luling anga. Nakin lawkah chhungkaw chawk darh tun la ni thei asin. Bijatita nu chuan ka awm ve reng lai chuan a rawn ti khauh a, Awm a nuam lo duh hle mai. Kan chhungkaw rorel dan chu ka nu ber a la dam a, A kutah awm rawh se. Nula la awm ve reng laia naupai lo chet sek kha ka ngaih dan a ni lo. Bijatite unau pawh an nula tawh, chhungte in pawh ni se, chetna chang hre ve rawh se. Bawihi, min han inthlakpui tawh la a ti daih. Bijati te nu, nu faktei chuan min melh rum khawp mai. Min chhantu ka pasal a ni a, ka pasala nu ka lamah a chang bawk a, hlauh tur nei lo mah ila, nuam tih lohna ka nei tho ti hian engtin tin emaw min sawi zui ngei ang a. Chhungkhat hnai vaite hnenah mo khaw lo tak anga min sawi phei chuan, Nakin hun zelah ka la tuar ka ring. U Zorina inbual hlanin a thawmhnaw hak tur ka lo lak chhuah sak a, a inbual apiang hian a hak tur min lak chhuah tir ta ziah a, in mil lo deuh ka lak chhuah ṭum pawhin phun nawi lovin a inbel mai zel. A ṭhiante hnenah lah insawi theih nan tak a la hmang zui a, ṭum khat status a up ve ngei a, a hna bang rawn haw a pheikhawk ka dah fel sak lai thla min lo lak sakin, Caption ah, Tinge hmanah khan ka lo neih loh che tih a hmang a, a thiante nen atang call a dawng ngun malh malh khawp mai. Amah lah chuan an rawn call chhan hria ni awm takin nui sak sak chung hian a lo cut miah zel a, naupang chiah taka chet chang hi a nei leh zeuh chin. Phone in nghawr dar dar vangin ka harh a, U Zorinah a chet hlut takah chuan amah phone zawk a ni tih ka hre chawp chilh nghal. Sawi rawh. Bul set hian a ti dut a. Grace, a tih leh rual chuan mak deuhin ka thinzawn hi a rawn phu nghal dup dup. Ka harh tih a hre kherin ka ring lo. Tinge zanlaiah leh nghal Grace-in a rawn call e? Ka hriat ve hlau a pawn lama min chhuah san mul a ni ka hlauh ber ni. Zanlai a nih tawh hi. Aw zawi sup a a tih chuan ka mittui a rawn tling nghal pam a. A hriat hlau zetin ka kut ka lek kang a, ka biang ka han tuai thuak. I sawi tur chu sawi thuai rawh, a ti leh nghut a, eng nge an sawi fa ko ni? A sawi leh tur ngai chang rana ka awm lai chuan ka kawngah rawn kuah thutin i harh tih ka hria a rawn ti sup a, phone a bengah a la dah hnai reng bawk. Grace, i thih leh dam chu ka ngai pawimawh lo, dam i thlahlel tawh lo anih pawhin, Min rawn hriat tir kher a ngai lo. Ka nupui i rawn ti harh ringawt pawh hian ka thian i ti rim viau tawh a nia. Ka huat belhna tur che in thil rawn ti tawh suh. Ti deuh nghut in call chu a dah zui a. A dah hma a Grace rawn au tuar tuar chu ka hre pha ruai ruai. In muhil der a. Nui suk hian a ti kher a. Min ti harh alawm. ka mu hil tir kher lo. Ka tih chuan a nui ngawr dawt. Tinge a, Grace chu ka ti tel sap bawk. A ruihsual a nih ka ring, a ti tha ve mai a, ka hre chak deuh deuh thung. Tinge thih leh dam te khai sawi? Thaw hluaiin, Intih hlumah min rawn vo mawle. Zalo zet chuan a nui hul hak a. Ka la ngaih pawimawh a ring emaw ni? Nernak chuan a ti leh kher bawk. Bawiye, muhil leh tawh rawh, mut ta mema mawh kha. Grace chu ngaihtuah suh, intihhlum a ngam tak tak a nih te chuan a tihna a rei tawh ang. A ruihsual ve deuh a nih dawn kha, a ti awlsam e ta. Thil tul lo tawpah ka rilru ka lo ti hah leh chiam hman pek a nih hi. Nitin mai chu a ngai putin kan hmang ti ila ka sawi sual deuh mai thei. Felicia awm lo phei se chu a reh thei ngawtin ka ring. A tua mai pawh chuan min duat em em vek a, min dim leh lutuk te hian in awm lamah kal chang a nei hial tawh zawk. Hun chelh din theih ni hek lo le, a liam ve zel a, ka naupai pawh thlanga a nih meuh chuan a lang lian ve tawh hle mai. Ka thil ei a tui piah lamah Raiho chi ka ni lo bawk nen, ka vun te chu tun hma ai zawngin a no a, ka mam ve tawh hle bawk. Bawia, tho teh u! Bawia! Kan room kawngkhar ka nuna rawn chhum dawt dawt avang chuan ka nupa in kan thu chhuak thuai a. U Zorina zawk chu tho sawt sawt in kawngkhar kalhna ava hawng. Enge ni? Felicia hi a tlun nasa lutuk, damdawi inah kal pui teh ang. Ka nu chu a phil i buai hle mai. Ka tho ve thuai a, remsangi bulah a riak tih hria in an room lam ka pan nghal thuai bawk. Melo, Bawihthei hi khur nasa lutuk. Mittui tling pam hian Remsangin Felicia chu a lo kuah bet a, puanin a tuam hlun bawk. A pangkan dek chu a lo sa vur a. A khawsik nghal rei tawh em? ka ti zui thuai. Rei lutuk lo. Ka zung turin a rum ve chiah chiah kha ka ngaih a tha lo a, a pangka dek kha a lo sa vur tawh. Chuan ti hian a khur zui nghal a. Hlauhthawn suh, in lamah chuan tih thei hle em mai, hospital ah hruai phawt ang u, ka ti a, inthak turin kan room lamah ka let leh nghal thuai bawk. Motor hma ah thu in u Zorena'n a khal a, a hnungah ka nu leh Remsangi, Felicia pawm chungin an chuang bawk. Hospital kan thlen chuan nurse ho in zan rei chauh pawh sawi lovin an lo buaipui nghal sawk sawk a. A tlun nasat em avangin hnuchhawkna in an reaction nghal tawp bawk. Zing dar nga dawnah chuan thisen kan lo test ang ang, result chu a rawn chhuak kim ta a. Result atanga a lan danin Felicia chuan dengue a lo vei a. Felicia chu an admit nghal a. A hma atanga naupang hrisel lo lutuk tia kan lo hriat thin kha a ni hrim hrim bawk nen ngaihtuah a na duh ngei mai. Amah pawh a chauh zia a hmelah a hriat theih a. Tunah erawh a mutui rih viau. Ka lo awmpui hrih mai dawn em niang? In lamah va chawl hmasa u la. Doctor chhuah hnu chuan ka ti chhuak sep a. A khaih hme law. Nangte chu naupai lai te ni bawk sia. Hei Remsangi nen hian kan lo awmpui zawk ange. Mutna awm bawk a, kan inmut chhawk thei reng alawm. Ka nu chuan a lo ti hluai a. Remsangi erawh in. Mahse, Melo, nang chu nurse nia, i awm ve chuan ka thla muang asin. Bawihte hi nizan anga rawn awm leh chuan ka phil hi buai leh vek dawn a, ka nu lah chutiang bawk a theih chuan awm ve la ka ti e. Ka nu leh ka u hi haw zawk se, in thlachiung deuh tak chuan a ti ve thung. U Zorena chu rawn ti tih deuhin ka melh a, a lo buk nghut lovang chuan, Ka awmpui dawn che u nia, ka nu pawh i taksa la chak vak si lova, va mu hahdam zawk rawh, ka ti zui bawk. Aaa, Mamin nang ber a thlamuan pui miau che bawk sia, ngaihtuah ve tho che mah ila, vawiin chu han inawmpui hrih phawt mai teh u, a ti ve ta nge nge a. U Zorena nen chuan an inphur haw. Tukchhuan tur min rawn pek pahin U Zorina erawh a rawn kal leh thung. Felicia pawh Dariat velah a rawn harh ve hlawl a, a mitmeng erawh a la zuai viau thung. Eitur eng emaw tal Asia kan tih avangin remsangi zawkin canteen-ah chhang vel a zuk lei a, mahse a ei duh der lo thung. A ka a la tui lo ve ngang ania nge? Hospital kan awm ni a nikhatna bak Felicia khua chu a sik leh tawh lova kan lawmtlang viau. Thil pawh tlem te te a ei ve theih chhan tawh a, kan duh chuan chhuak thei reng kan ni tawh. Mahse, treatment kal lai a la zawh lo avangin in lamah enkawl chhunzawm thei dawn mah ila, ka nu in hospital a la awm hrih tha a ti a, keini pawh in tha kan ti tlang viau. Eng emaw chutah pawh damdawi in nge nge hi chu in lam a awm ngawt ai chuan a thlamuan thlak hrim hrim. U Zorin, vawiin kha ka in check up ni ania, a in siam mawlh mawlh lai chuan ka ti sep. Awle, check up turin ka rawn hruai leh dawn che nia, Bawihtei kan tlawh pah nghal anga, a ti ve mai bawk. I buai chuan keimah pawhin ka kal thei ania aw, ka ti a. E, nang leh ka fa tan ka buai ngai lo tih hriat kha, a tih chuan nui sen senin ka kuah a, ka chalah a hmui a rawn nawr ve nghal vang vang. Tlai dar thum vela appointment book kan nih avangin chawhnu lamah chuan ka insiam a, rei pawh insiam lovin U Zorina nghakin ka inpeih nghal der. Phone ka tum uk thin nain ka in entir ni a ni tih a hre tho bawk nen a hman hunah min rawn call mai ka ring a, ka call duh ta lo. Dar thum rik hnaiah pawh min la rawn call loh cheu avang leh a hmel hmuh tur a awm lo avang chuan ka call ta tawp a, a vui khatna chu a ring ral thak. Ka call nawn leh naah erawh hmeichhia hian a rawn chhang tawh thung. Pi Melo i tiraw? Pu te chu a thianten an rawn tlu a, kan building opposite ah cafe ah khan an kal a nih kha. A phone hi a ken theih nghil a nih ka ring. Hei, a office a ka file dah turin ka hmu a, a rawn ti nghal zung zung. Tu a thian te maw? Ka ti deuh hah a. Pu Rochhara te ning ka hria, Hyderabad a khawsa thin niin midang ho hian an sawi a, a rawn ti leh a. A pawi loh chu nakinah a lo let leh hunah ka lo call thu hi a, ngai leh lo mai rawh se, ka rawn call leh zawk ange, ka ti zui deuh nawk a. A thianpa ram pawn lama mi in a rawn tlawh thut ang a, a buai ta deuh a nih te ka ring. Keimah chuan taxi lah in in entir turin ka kal ta ringawt a, ultrasound nen lam min lo check leh thlap bawk. Ka zawh hnuah hospital ah ka tlang leh a, U Zorina chu ka call buai duh ta lo law law. A nu! Hlim zetin cabin a ka lut chu Felicia in min lo au nghal mawlh mawlh. Remsangi hi nu tiin ko tawh mah se, kei pawh nu tiin min la ko ve zel a, chutiang bawkin Zorina pawh pa tiin a la ko bawk. Vawiinaite thil tui deuh deuh tei lo ei le em? A bianga piai sak zeuh pah chuan ka ti hluai a, nizan lamah Nimina a thil ei tui zia a rawn sawi ve luam a, U Zorina nen kan nuih pui hak hak. Rei awm lovin ka let leh nghal thuai a, Kawtah taxi tlan luh tir lovin kawngpuiah ka chhuk a, ke in gate chhung ka lut. U Zorina chu motor atanga rawn chhuak ve mek bawk. Chutia gate atanga ka lut min hmuh chu mak a la tih hmel viau leh nghal. A hnuah hrechhuak thut ni awm tak hian, Awi Lalpa leh Bawihi ka tih palh tak zet! A ti hluai chu nui hakin I thiante nen hun in hmang lai kha tih buai cheu ka duh lo va, keimah in ka lo va kal ta mai nih kha. Nuisang hian ka ti a, a inthiam loh hmel lutuk chu ka khawngaih zawk. Ro chhar avang vek a ti deuh hluk a, a tawngkam hman naupang chhia lutuk avang chuan ka nui leh hak. A hauh lutuk, midang pawh an pasal ten an rawn hruai vek kher hleinem, mahnia in entir a tam zawk an nia ka tih pawh chuan A hmel hmuh a la nuam zan chuang lo. Bawihte te ka rawn tlawh haw a, naktuk an rawn chhuak thei dawn a nih hmel. Thil dang ka sawi ta daih a, mahni pasalte inthiam lo hmel hmuh u reng chu a nuam lo e mai. Zanriah kan kil lai chuan ka nun U Zorina chu a hau leh thin. Vawiinah ka in entir min kalpui lo tih U Dani ten an lo hrilh emaw ni? I buai viau anih pawhin a kal leh a ngaih hunah chuan insiam remin hruai tawh ang che. I hman dawn loh pawn kei tal min hrilh tur che nia i tihzia lo em mai. A ti leh hap thin a, hruai kher ka ngaih loh thu ka sawi nasa viau chungin ka nu in U Zorina'n min hruai lo a, a thiante bula a awm mawlh mai chu a ngaihdan a ni lo va, a ang tawp theih lo a ni. A chang hi chuan keimah hi a fanu niin U Zorina hi a mâk pa ni mai te hian ka hre hial zawk ṭhin. Bo hi pawi ka ti tak zet. Muthmunah pawh chuan a la ti cheuh a, a inthiam lo lutuk hi tih reh sak dan ka hre tawh lo. U Zorin a pawi lo ka tih kha, hetia i awm hian a nuam pawh ka ti lo a nia ka ti ta nge nge a, a thaw chhuak hak a. Ka buai vang ni lovin ka theihnghilh vang zawk a rawn kal lo ka ni. Chu chuan min inthiam loh tir zual a ti zawi leh ruih. Rochara te rawn thleng kha kan ri hlut a, vawiin in entir a nih lam kha ka rawn haw thleng khang ka hre miah lo a ti leh chuvang a nih chiah chu a inthiam loh em em ni. A hau lutuk. Tiang chang te hi i neih ve tal loh te chuan i famkim bik lutuk anga sin nui deuh chuang ka ti a. A nui ve ta suk suk. A hmelah erawh hre awm ala ti tih a lang reng thung. A tuknileng chuan hna ah a kal ta bik lo a, Bawihte te rawn chhuak tur kan va hruai dawn. Bawihte a tha tawh bawk nen Remsangi chuan dawr lama ngaihtuah deuh a, MC ah kan thlah kawi pah bawk. Tunah chuan hnathawk pawh pahnih lai a ruai ve tawh a, mahse, ani a awm loh rei tawh avangin, A mirawih te fel viau mah se, a rilru a nuam lo a nih ka ring. Zan maw tur kan intin tuah lai hin ka doctor in min rawn call nulh. A chhan tur awm han ngaihtuah ngial pawh in ka hre der lo. U Zorinan, Chhang la, Bawihi, tunge nih a? A tih chuan ka phone hmai chu a hma ah ka ti lang a. Ka naupai ah harsatna ka nei mai emaw ni tih te hial ka rilru ah a rawn lang hman a. Ka ngaihtuah nasa takin, Lau tah dah la, chang rawh le. Damthlup chuan a rawn ti ve a, a sawi ang chuan tiin call chu ka chhang a, speaker ah ka dah zui bawk. Awi, Melody a van pawi tak. Ka doctor, Doctor Pianin a rawn tih hluai chuan ka thin a pawngal dut dut mai. I sawi chiang deuh thei ngem, U Pian. U Zorina zawk chuan a rawn ti dut a, Tuna ka doctor hi U Zorina min panpui a ni nghe nghe e. Tinge maw kei pawh hi nimin piah i nu rawn inentir kha ka lo sawi theihnghilh pek a, ultrasound atanga lan dan khan phira pai tlatin ka hria. Ni hnih thum hnuah rawn kal leh se ka duh maw le? Ka fanu in min lo tih buai chhen avang khan ka lo sawi theih nghil a, tunah ka hre chhuak leh hnu hnu nih hi. A rawn tih chuan ka thaw deuh huai a, a rawn sawi hmasak ber awki kha thil tha lo la memaw tih mai a awl ve bawk em a ni. Ka rawn kal dawn nia tih ringawtin call ka ti tawp a, U Zorina erawhin a ngaihna a hre vak lo a nih hmel. Mak tih hmel deuh hian min melh deuh tawp ringawt. Nauphir an nih hian ultrasound a lang thei chiah lo tur hian a hnung zawkah pakhat hi a lo awm thei a, tiang hi a awm ve zeuh zeuh thin alawm, tiin ka hrilh fiah zawm a. Phir ka pai rinna ka nei lawk sa tawh tho nen mak ka ti hran lo. Ka dul hi thla nga lekah chuan ka beisei aiin a lian ve bawk em a ni. Ka inentir nawn lehnaah erawh u Zorina'n min hruai deuh thlap tawh a, phir ka pai ngei tih ultrasound atang pawhin a lang fiah ta. Kan nupa chuan kan inen a, kan nui leh suk zel a, lunglawm a kim tih i lang a dik ber ang. Fa hmasa ber kan neih turah phir leh nghal kan pai a, a hrinchhuah lam chu hupurh viau mah ila. A ruala fa, kum in zat chiah ka nei tur hi ka hlim em a, ka huphurhna zawng zawng a reh vek ni mai ten ka hria. In kan thleng erawh kan hlim tehlul nen chanchin chhe lamin min lo hmuak. U Zorina pa Farnu neih chhun fanu hi ka nu awmah beiin a lo chap hliam hliam a, a pasalin a lo ma a ni awm e. Hnam dang pasal neiin Kerala-ah a awm a, Kan inneih ni pawh kha rawn hmang ve in a tawkah a kir leh nghal a ni. Fa pahnih a nei a, mipa pahnih niin a rawn hruai tel lo a nih hmel. Hriati, chanchin kim chang deuh in han sawi la. U Zorina chuan zawl dawh deuh hian a han ti a, u Hriati chuan a mittui hre thuak in. Ka tuar thei tawh thlawt lo. Min hmu sit ka ti mai. Ka fate pahnih lah ka rual a rawn hruai hawn phal bawk si lo. Kan pa unaunu rawn kir leh in inchhungah rorel phet a tum a, kan inmil si lo va. A nu leh pa te lah in an fanu chu an duat in a thun ngai pawimawh bawk si. Ricky lah nep bawk a ti hlak hlak a. Chutia a pasal nu leh pa, ka nu ka pa pawh ti lo va. An nu leh pa a ti daih erawh kei ka ngaihdan a lo ni lo viau thung. Engpawh ni se hetah awm phawt la, nite han liam leh deuh se. Ricky pawh la zuk biak leh tur fa hial in nei tawh a, Ricky pawh an fapa neih chhun a ni bawk nen a rilru tur te pawh dawn ve a tha. U Zorena chuan a ti a, U Hriatia erawh in. Min indan pui dawn loh chuan ka haw tawh dawn lo hi ni tawp! A ti nghet bur mai si. U Zorina tak pawhin han tih vak ngaihna a hre der lo. A far nu ang a ni a, U te tiin a rawn pan ve miau bawk si nen zilh kha nuam a la ti chiah bik lo a niang. U Hriatrengin nu hian pasal dang a nei leh tawh a, a pasal lah chuan fa pali ngawt a nei sa nen U Hriatreng'i tan va belh kha a nuam lo duh ve dawn bawk em a ni. Kan hun tawnin a zir lo bawk nen, a tuk zanah chauh ka nu te ho chu phir ka pai thu kan hrilh a. Ka nu lawm lutuk chuan Chaw eikhawm a rawt lek lek hman hial a, mahse chu erawh chu lutuk kan ti deuh nen kan chhulh tir thei hram. Min duat zual em em a, a chawh apiangin eitur tuihnai tak tak min rawn hawn reng mai ni. Kan nula pakhat zawk chu a chhungte boral an awm vangin chawlh a la a, U Dani chauh a ni tawh sia, Remsang ila dawr lamah a buai zual nen kei a hman ber chuan ka pui ni leng ve chawt thin a, U Dani nen pawh kan inpawh zual phah khawp mai. Dani, chaw i milo siam teh aw, choka ah keimah zawk ka lo awm si vangin. Khaw nge dan i? U Hriate chuan a tih zawm a. Inchungah puan a pho a, ka lo siam mai ang che, ka ti tha ve mai bawk. Ni chuan artui kha min lo kan sak teh aw, a tih leh pawh chuan ka la chhang tha ve leh mai. A chaw ei mawlh mawlh laiin keiin ka dukchhuan eina ka lo sil ve thung a. Inchhunga zavin mi pakhat tan chuan tih tur a tam em a, thleng sil te chu a hahthlak loh em vangin u Dani ka lo pui ve fo thin. Melody, Chiva al hnimawm em em ve. Artui hi eitlak pawh nih loh hi. Tihlakin a tho lawk a, ka artui kan chu tawih thei lo bawmah a va bun ta hmak mai. Tinge, eirawng i bawl ngai lo mi a? A rawn let leh pawh chuan a la ti hlar. Bawl ngai hi ka lo telh tam palh deuh a nih dawn kha, ka rawn kan sak leh dawn che mi? Tha te te chuan ka ti ta zel a, a thil tawn in a thin a la ti chhe ve deuh ah ka la ngai zel. A tul lo, chawhmeh hi tui lo bawk si, hetiang bawkbawn bai te hi cheng it in thla ka zia, rutuai ni se sahum nen in bai zia bawk a. Thingtlang rawngbawl lutuk a ti zui erawh ka ngawi mai mai thei ta bik lo. U Dani buai thei sia ka thiam ang angin ka lo pui ve nih kha. I rilrem zawng a nih loh chuan kan bawl hma in sawi la. Bakah zingah te kan rualin chaw rawn ei ve thin la ka ti a, chawngkam vin erawh ka hmang duh chuang lo. He ina ka rawn awm ve hi min ning a nih hi. Awmna tur dang ka zawng mai ang, a ti ta daih. Min ti hrilh hai zawk. Chutiangin ka sawi loh kha ka tih pawh chuan choka atang a chhuak tau nalh nalh a, han tih vak ngaihna pawh ka hre lo. Theng ka sil zo, in puihawl tawma hmun phiah nena ka lut chu ka nun a room ah min ko lut a, ka thil ken dahin ka lut nghal thuai. Melo, hriatreng in en in in hau deuh em ni? A lo ti dam thlup. Hau pawh a ni chiah lo, ka ti sawi sep. Lo dawh hram hram rawh aw, vai pasala neih avangin diriamtu a ngah tawh sa a, chutah a lawina a la fuh lo leh zel nen keini min rawn pan a, kan lo dawh hram hram a ngai a nia, a nute lam lah a bel ngam chiah bawk si lo, a ti leh a. Keimah zawk min dem lek lekin ka hre ta mai. Mahse, tawngkam tha a min hrilh a ni a, chutiang rilru lo put te chu nuam lo ka ti ru viau tho. U Zorina a lo haw leh pawh chuan engmah ka hrilh chuang lo va, mahse tunge lo hrilh ni? Muthmunah chuan, Vawiinah hriat in an inhau deuh em ni? a ti ta tho. Hau pawh ni lo, tiin zing lama kan awm dan chu zep then awm lovin ka hrilh fai ta vek a. Tho huaiin, I dawh hram hram loh chuan Bawihi, ka nu hian a ngai pawimawh a, ka pa laina hnai a ni bawk nen, ka nu pawh i lo hre thiam hram hram dawn nia, a ti ve mawlh mawlh. Remsangi pawhin u Hriatrangi chu a ngai thei ta vak lo, mahse u Hriatrangi chuan tih dan a thiam em em a. Felicia a duat bawk nen Remsangi chuan a be tha leh thei mai tho. Kei erawh u hriat rengi chuan min be tha duh ta der lo a, chawhmeh engkim ka duh dan a sawi sel zel avang chuan a duh zawngin kan siam a, kei rai lai nen a duh ang chu ka ei tui thei leh ta der lo. Chu erawh midang ka hriat tir duh ta lem lo. Zan khat u Zorina lo haw chuan a luanat thu sawiin zanriah ei kham atang damdawi eiin a mu nghal a, Pasalte nuam lo chu tiin a bulah mu in a lu te ka hmeh sak pah bawk. Ka tui in chhawp a zawh avangin thun tum chuan in hnuaiah ka chhuk a, step chan ve dawn ka thleng tawh tih ah u hriat reng in ka nu bula min sawi dan chuan ka rilru a ti na kher mai e. Mau nih a tlin loh e mai e, u Zikawl ah hian a tan si i tu mau mah zanriah ei kha mah room ah an tum bo nghal daih ngai lo. In leng mi lian deuh neih lah in a chhawn chhaih thiam bawk si lo. Dik tak chuan u Zikonupuii atan hi chuan ka iaina a rei tawh, a lo ti mawlh mawlh. Ka nu erawh chuan, A fel viau alawm, a lo ti mai thung. Fel ringawt pawh ni hlein em, nurse te ni ve ni lawm ni? Thingtlang mi pawh ni se, khawpui nun dana nun thiam ve a zir tur a nia. Changkang lo leh lutuk, inleng te hmuh a mau tih pawh zahthlak alawm, a ti leh hlak hlak a. An inbiakna chu ngaihthlak zawm duh lovin room lamah ka chhohsan leh tawp. Ka ngaihthlak reng chuan ka tap thei mai dawnin ka hria. U Zorina bula inthawlh lehin ka mittui lo tla ve chian chu ning zetin ka hre mawlh mawlh a. A hnuah phei chuan ka inngaihtuah lungpuam a, ka ka hupin ka inhnit deuh hlawp hlawp ta mai. Bawihi, engatinge chiah? Ka hlauh ang ngei ngeiin u Zorina ka ti harh ta. Thawh phan pawh sawi lovin ka ka ka huh behna chu min lak kian sak a. Dimte in min kai tho ve nghal zat. Bangla, i ṭah chhan sawi rawh le, kan faten mang ang ange, a ti sup. Engmah ni lo, ka tih chuan rum nghutin, Chhan awm lovin i ṭah ka ring lo Bawihi, i pasal ka nih hi, i ṭah chhan kha ka hriat a ṭul alawm, a ti dam leh thlup a. Nak tuk tuk leh hi ka nu leh pa te thih cham a nia, ka ngai thar deuh maw le? ka ti ta daih a, ngaih chu ka ngai lutuk, mahse an ni vanga ta pe rawh ka ni lo thung. Umm, ka lo ngaihtuah tawi deuh a ni, inkhaw lam i ngaih dan tur lo hriat thiam pui tur che ka nia, nak tuk chawhma lamah ka hna pawimawh zual ho ka khawih thuai thuai ang a. Ni thum vel cham turin kan chho dawn nia, a ti a, min kuah nghal hlu hluin ka hnungzang a chur nghal hliau hliau bawk. Han hnial ka tum peih ta lo law law, ka nau pawh ka ngai ve tawh em bawk a, bakah tunlai ka tawt zual a, ka sual a niang, u hriatreng i rawn awm ve ni atang, hahdam taka awm ni len ni ka la nei lo reng reng. Ka nu te thih cham ni hma che in kan zin chho a, ka nu kan rawn thlap piah lamah U Hriatrengi pawhin U Zorena thutlukna a nih avangin a soisel ngam lo ni bawkin ka ring. Kan han thlen chhoh zan chuan ka mu tui khawp a, a tukah pawh ka nu leh pa te thih cham mah ni se ka mu rei viau. U Zorena ho chuan thlan kan kal a, a lo fai veng nen hmuh a nuam tak zet. Ka nau chu thlan a awm rei duh lovin a kal sawn thuai a. Ka nu leh pa te thlan tlawh hi hre awm a ti thin viau reng a ni. Tunah pawh a la ti reng a nih ka ring. Kan khua ah chuan rei pawh cham lo vin U Zorina hna lam ah a buai bawk nen kan haw thla leh thuai a. Ka thawl thla deuh hawk in ka hria. Sawmtea'n kar khat dawn chu school a chawlh vang in min zui thla bawk a. Mamawh lam a rawn chhuk a ni mah zawk. Rei phei chu a cham hman dawn lo thung. Kan thlai hawn thlak ho chu in kan thlenin dawhkanah kan phawrh sap sap a. U Dani leh ka nu mawlh an lo lawm thiam. Chawkpui kan hawn thlak te chu U Dani ei chak zawng tak a lo ni hlauh. U Zorina pawh hna lamah a chhuak leh nghal a, Sawmtea mamawh in lam tur pawh a hruai chhuak tel nghal bawk. Pu Tea'n a mistiri bungrua vel lei turin a rawn tir thla a ni mah zawk a, a inlei kim theih chuan naktuk tlaiah a chho leh nghal ang. Tlai ei rawngbawltuma fridge ka hawng chu Kan thenawm nu min hawn thlak tir an khapui chu ka hmu zo ta reng reng lo mai. U Dan, an khapui kha khaw ngai dah? tiin ka au zui nghal thuai. Fridge ah ka dah reng kha tia min rawn en ve chuan a hmu zo bik reng reng lo. Ka nu in thenawm te a sem tel daiah ngaiin ui ru zet chuan a dang ka siam ta ringawt a, kan thlai hawn thlak te hi thenawm te a sem ve thin a. An ni thlai thar lak tur nei ve si lo nen, thinawmte thlai thar tem hi an lo chak ve thin a. A hmaa kan hawn thlak pawh khan a sem ve nual tawh a ni. Ka chawhmeh thenna ho paih tuma bawlhhlawh bawm kan hawng chu kan an khapui hawn thlak ngei mai kha hnawm bawmah chuan a lo awm a. Chawih thei paihna a ni bawk si, han chhar leh chhi zia zang a ni lo nen, ui ru zet chuan ka en ka en ta ringawt. Aw Hriatreng, ka an khapui rawn hawn sawi paih a ni mia lem? Choka a a rawn lut ka lo zawh chuan, Eng nge saw tiang hnim hnah mai mai ka paih lo ang. Nui sak pah hian a ti kher a, ka pik leh churh tawh. Ka nu ka zah vang liau liau in ka chhang zui duh lo va. Ni lo se, ka an khum chiam duhin ka ring. Kan khua kan chauh chung khan ka in ngaihtuah nasa a, dik ka in ti vek bik lo. Kan in kar siam that ka tum mek laiin tunah buaina dang kan nei leh bawk si. Mihring hi chu kan famkim lo ve em bawk a ni ti tawh mai ang. Ka rilru thatna hian a daih rei lei thei bik lo a ni.